Li hemberî gelê Kurd har û hêç û sor dibe. Agirekî radike li buhtanê seranser çi be dişawitîne bi yek carê hişk û tar. Armanc gelê buhtanê dîsa bitemisîne, gerîlla neçar bike yekcar bifetisîne. Dijmin dikeve gundan mîna tofana kulê, nahêle li tu deran ronahiyek jî hilê. Giran dibe roj bi roj alozî û gengeşe, gerîlla jî li bohtan bi sê hêzan dimeşe. Hêza sêyan li qada berwariyan li ser kar e, ji ber dengê firokan jêr û jor tevdişare. Bi kî alî ve diçî herêm tijî leşkere, gerîlla li kîyan jî bi zorê tevdigere. Ev yekîna gerîla mîna berq û tîrêj e, di berbanga sibhan de li çiyan şax davêje. Gelek çeleng û jîr e, pir bi liv û lebat e, mîna pêta agir e mizgînî ya felat e. Li ser serê vê hêzê pilingê kiçî ye ew, dijmin ji tirsa piling newêre bikeve xew. Pilingê kiçî kî ye bêjim we ez bi gorî hûn dikarin bipirsin wî ji Cehferê Sorî. Wê bibêje ka çiqas qonax û dewran û dem boran dine bi hev re lehî û tofan û çem. Wê bêje ka dîtine çend jan û derd û birîn ka çend caran şûrên wan di cengê de sincirîn. Çendî caran stêrkên geş li ber wan tafiyane, di bin wan de çend kihêl di şer de hefiyane. Ka çawa qelaştine bedena şevên tarî, çawa pola û hesin tawandine bi sarî. Ew piling bi hev re ji kezeb û can û dil dikevin levbaziyan dehê caran mil bi mil. Ew dizane ka piling çiqas jîr û çeleng e, di eniya cengê de çi wêrek û leheng e. Piling fermandarekî pir çeleng û mêrxas e. Ji bohtan ta serhedan her kes wî baş dinase. Di qada şoreşê de jîr û zana û kûr e, di qada cengê de jî mîna dûzan û şûr e. Piling di bejna xwe de çendî ewqas negirse, lê Komara Tirkiyê ji navê wî ditirse. Di şawita ax ji ber germa heyva Temûzê, ev yekîne kom dibe li binê dara gûzê. Li der û dorên wan tev lat û ber û zinar in, li hêla din jî dehl û rez û bostan û dar in. Hewa jî hênik dibe di serdema êvarê, dest bi civînê dikin pir girîng e vê carê. Piling ji hevalan re dibêje rewş xeter e, pêşniyarek min heye ez ê bêjim ji we re. Agahiyek hatiye dijmin wek pêt û gurî bohtan bi giştî kiriye mîna sêla sincirî. Hêzên gerîla bi van tevgeran pir diêşin. Divê em bala dijmin bi ser xwe de bikêşin. Efserek nû hatiye ketiye vê herêmê, dagirtiye nava wî ji hêrs û kîn û kêmê. Çav li rê ye nehêle bimînin sex ti zindî Di tevizin ji tirsa karker û jar û gundî Çawa ku em dizanin ev efserê enîbeş Ketiye nava gundan gel aniye qaqa reş Efserekî xwînimij e bêbext û pir fenek e Wê nehêle gelê me ti car çavê xwe veke Gel jî li bende ye ka gerîla wê çi bikin Em jî wek baz û başot gelek bi hêrs û rit in. Pêwîst e nexşeyekê em ji xwe re dirêxin, li dijmin bînin keysê derbeke giran lêxin. Bila di nava pêlên xwînê de bixeniqe, belkî ji vê zilma xwe hindekî veciniqe. Reng vedide bi şadî yekîna gerîla tev. Di bên di van rojan de ya herî girîng e ev. Li ser vê pêşniyarê heval dibêjin erê, tev dimînin li bendê ku derfetek nû derê. Sibehe li Rojhilat tavek dijwar davêje. We diyar e wê dîsa rûyê axê bipêje. Tîrêjên pêşî didin serê lat û baniyan, pezên kovî dikişin ji ser av û kaniyan. Lateke berz û bilind piling derdikeve ser, deşt û newal û banî jê ve xuyaye her der. Dûrbîn li ber çavan e, di bin xwe re dinêre, dibîne keriyek pez wê lê pêşber diçêre. Dinêre tozekî sor wa ji dûr ve xuya bû, li her du aliyên rê li hev û din dutabû. Bi baldarî dûrbînê li ser wir digerîne, toz vedide dibîne çend cemsên leşkerî ne. Şûşên cemsan şewq didin ji ber tîrêja tavê, cîba serfermandar jî diyar e li wê navê. Ber bi ertivinan ve xweş dimeşin bûne rêz. Piling tê cem hevalan bi hestekî germ û têz. Dibêje rabin heval li me dem û dewran e, li ser dijmin me îro şer û ceng û ferman e. Çend cemseyên leşkerî kawê bi kû ve herin, lê êvarê bêguman wê her dîsa vegerin. Ev derfet e ji bo me. Di vê germa havînê pêwîst e li vegerê em wan bêxin kemînê. Gerîlla tev radibin bi kelecanek mezin ji bo fermanên wiha çeleng û pir bilezin. Bi arpîg û bi sivîng kar û barê xwe dikin, hê hewa jî ne germ e, deşt û banî hênik in. Da kesek wan nebîne. Li wan deştan û çolan, nav dar û deviyan re dimeşin bi du qolan. Bîst û nehê Temûzê berî dema êvarê, li rast û çep kemînê davên deşta Buxarê. Çend şêrgele û leheng dikevin levbaziyê, dinivîsin dîroka şan û serfiraziyê. Yek cebarê Mêrdînî yek bedrîyê Hewrexî yek cumayê Bilikî cih dibin li wî rexî. Yek jî çîçeka kiçî yê din jî Ferhat Koçer ew jî li kêleka rê datînin bend û çeper. Hevalên din jî li ser wan gir û pozên bilind li bendê ne ka kengê leşker vegerin ji gund. Leşker diçin dikevin nav gundê Ertivina, li meydanê kom dikin ciwan û mêr û jina. Qet nahêlin mirîşkek rast û çep derkeve der. Bi dorpêçeke giran gund dihêlin bê mefer. Dikevin nava malan ev leşkerên bitir û têr Diracifin ji tirsa zar û zêç û jin û mêr. Gund yê Kildaniyan e hê ji bav û kalan ve, Gelek bi xêr û bêr e ev ji sedê salan ve. Dîrokê de jiyanek gelek pîroz û cindî, xebateke pirpîşe dimeşelê vî gundî. Ji tirsa dijminî û vê zilma dijwar û tund bi piranî kildanî derdikevin ew ji gund. Li bohtanê dema rewş roj bi roj ditingije, hêvî û baweriya vegerê dixurije. Mixabin ev gundê xweş ava bû sedê sala. Ji bo ku ertivina tu car nemîne vala, digel ev qas alozî, şer û pevçûn û tundî bi izna kildaniyan kurd dijîn li vî gundî. Fermandar peya dibe tê pêşberî gundiyan. Li gundiyan namîne rengê sax û zindiyan. Fermandarê ji xwe têr navê wî jî Yawiz e. Yê navê wî bihîstî ji tirsa ditavize. Bi tirkî ger bibêjim ritba wî bînbaşî ye. Sembola wî kuştin û girtin û nebaşî ye. Gelekî bi hêrs û rik mîna Hîtlerê nazî, li gundiyan bi dengek pir bilind dike gazî. Hûn dizanin ji bo çi vê rojê ez li vir im? Bi taybetî hatime dakoka we bibirim. Baweriya we çi be, çi kafir çi misilman ji min re ne girîng in ev ol û nav û nîşan. Ol ji me re halet e, carna paç û partal e. Kengî hebe pêdivî, hingê gurz û martal e. Ta li vê xakê ne me ne îman û ne dîn e. Pêxember ne li vir e ji xwe kesek dinîne. Ger hûn destekê bidin ermen û terorîstan ez ê bisojim li we wargeh û bax û bîstan. Hûn zanin li vê xakê me ermenî nehiştin. Milyon û pênc sed hezar bi fermanê me kuştin. Ger we nevê em ava serê we jî germ bikin, divê hûn xwe li ber me wek evdalan nerm bikin. Derketina van çiyan çend eşqiya û çekdar, wê zer bibin mînanî belgê daran bêne xwar. Em in pisporên kevnar yên encam û pirêzan. Ev qaçax wê bimirin li van çiyan ji nêzan. Li vê xakê nemaye navê mêrxas û mêran, kî serê xwe radike malik lê dibe wêran. Xilas dibe pkk ta dawiya vê salê, divê her kes serê xwe dane li ber vê alê. Divê hûn bêjin xwezî bi wî bêje ez tirk im. Ezê hingê qedeha badeyê bo we firk im. Kes nikare li hember hêza dewletê rabe. Heger kesek hebe jî wê bi kuştinê şabe. Li vê herêma xayîn kes nîne min nas neke. Bavê min duwazdeh ne dayîka min jî yek e. Fermandarek bi hêrs e, ji çavên wî diyar e. Agir û pêd ji devê vî bêbavî dibare. Gundiyên Reben hemû li pey hev radiwestin. Nizanin ka çi rewş e wê çi ji wan bê xwestin. Dayik û jin keç û bûk ji tirsan diracifin, hemû li hev kom bûne qet newêrin bilivin. Zarok xwe li kirasên dayikên xwe dipêçin, dizanin leşkerê tirk ka çiqas har û hêç in. Li hemberî fermandar pir neçar û metel in, ji ber peyvên wî yên çors di cergê de dikelin. Her peyvekvî çavsorî kezeba wan dihêre, dayîna awirekî piçûk jî kes newêre. Fermandar we dizane tişta gotî ne bes e. Ji bo ku civak pirtir bi zilma wî bihese, hem jî kîna nava wî hindekî biferike, çend kesan ji gundiyan gazî li cem xwe dike. Ji bo ku şerefa wan bişkîne li nava gund radiweste li ber wan bi hêrs û kîneke tund. Wan kesan hema dide ber pehîn û şemaqan. Reş dike pê lêdanê li wan serçok û paqan. Li dora wan cendirme rast û çep xwe diqevêzin. Van gundiyên reben tev li erdê digevêzin. Bi ser serê wan dixin qirêj û dûxan û toz, yawiz li wan sor dike ser û çav û dev û poz. Kevirek li erdê ye lingê xwe daniye ser, bi sixîf û kêrên pîs diaxive bênav ber. Dibêje gundiyan ev ji we re hê lêlê ye, wek pêta agirê hûn dikin binê sêlê ye. Xwedê neke ku lolo bi ser we de bibare, sûcek li ser pişta we hingê dibe hezar e. Bi atakim ez ê we bê çeng û bask û milkim, bê êtûna darê tar li ser serê we hilkim. Her roj têne destê min sed name û agahî, bitafînim dê li we şewq û findû ronahî. Maşallah di nav we de bêbext û xayîn pir in, agahiyan ku tînin ji Dilşadî difirin. Ne pêwîst e we qirkin em bi hêza leşkerî, hûn ji hev re bêbext in, doza we naçe serî. Ev dewlete li ser we pir dilkovan û merd e, di nav we de yê aqil wê dev ji kurdî berd e. Ji xwe kurdî zimanek bê bingeh û zanist e, hemû hatiye dizîn gelekî xav û sist e. Eger em ha îro jî destan ji we bikêşin, hûn qewmekî hevkuj in bi jan û derd û êş in. Nabin dewlet ticarî, hûn pir nezan û gêj in. Ji bona mirîşkekê xwîna hevdo dirêjin. Hûn miletek cahil in, dîroka xwe nizanin. Gelek pajda mayîne, lew evdal û xizan in. Kes li hember dewletê tu car bi ser nakeve, guhê xwe baş bidin min ya ez dibêjim ev e. Li dihê û berwarya berî niha bi salan, yek hebûye digotin jêre Şêx Evdirehman. Dema ku dest pê dike serhildana agirî, na kurdan de geş dibe dîsa arê vemirî. Îhsan Nûrî çend bendan bi raman û hestê xwe dirijîne ser kaxezê bi pênûsa destê xwe. Wê nameyê rê dike taybet ji şêxê were, dibêje serhildane bibe yek dû bimere. Li bohtanê tira be li hemberî dewletê, em ê jî şer giran kin ji aliyê Serhedê. Ji du hêlan ve dewlet wê bikeve tengavê, wê neçar û jar bibe paş ve bavêje gavê. Em ê Serhed û Botan bi hevdûre bikin yek, bila ji bo Kurdan jî vegere çerxa felek. Şêx ji vê nameyê re bi şanazî dibe erê, bi tiving û çek û rext dikeve nav tevgerê. Li hemberî dewletê hêza leşker kom dike, lê ev serhildana wî bi çend mehan dom dike. Qaşo ew jî dixwaze li bohtan serî hilde, lê xewna Kurdistanê tev dimîne di dil de. Ji dîrokê bipirsin ka çi hate serê wî? Li ber dewletê çawa têk çû ew hunerê wî? Dawiyê xulamê şêx wî ji paş ve dikuje, stêrka serhildêrê we li asîman dirije. Di ser de jî serê şêx bi xencerê jê dike, tîne navçeya Miksê ji walî re rê dike. Necmoyê Sêrtî bûye dewletê ew kiriye, bêbext dîsa ji we ye, yê kur xwe yê miriye. Dewletê jî dane wî pir mikafat û xelat. Ev şêst sal bûn bi xweşî bêdeng mabû ev welat. Çi serhildan çêbûne meheke yan du meh in. Lewra karên vala ne bê pîvan û bingeh in. Piştî Şêh Evdirehman serhildana Agirî ew jî bû toz û xwelî yek carê de vemirî. Peyva min ya dawî ye, dirêj nakim ez bes e, lê bizanin fermandar Yawuz êdî çi kes e. Dem li min qet nemaye vê gavê divê herim, dua bikin carek din ez li we venegerim. Bi dengê fîrfîrkê re leşker jî gund berdidin, bi çekên xwe ve tên û dest li cemsan werdidin. Çawa hatîn wisa jî leşker tev siwar dibin. Dizevirin bi paş ve li rê kar û bar dibin. Toz û dûman radibe dûr dikevin ew ji gund. Li cîba gewr siwar in efserên paye bilind. Yawiz bînbaşiyê hêç li ser kursiyê pêş e. Qelûn di devan de ye mizên pir xweş dikêşe. Roj li nîvê ezman e disoje laş û çerm e. Bayek hênik diheje lê pir dijwar û germ e. Li dora rê Hec Hecît rastûçe bi perwaz in. Pir bi liv û lebat in wek tiştekî dixwazin. Li kêleka rê hemû şirt û devî û dar in. Şaxên daran kol bûne bi ser hevdû de xwar in. Diaxive fermandar bi amûra bêtêlê. Cîba wî ji germa tûj sincirî ye wek sêlê. Roj êdî şemala xwe dide ber bi êvarê. Cîbên leşker li pey hev têne deşta Buxarê. Piling dimeyzêne lê gelek bêsebir û tebat. Di nêre yekîneya leşker wa ji wê ve hat. Bi eşq dibêje êdî mirin ne derd û xem e. Îro li me û dijmin ferman û dewr û dem e. Piling dest nîşan dike an gova hatin leşker ji xwe li ber çavan e xweş diyar e hemû der. Çîçek dibêje Ferhat em her du jî koçer in em qesasê serê van fermandarên leşker in. Pêwîst e em mala wan danin li ber mîratê da em ê soger bikin mikafat û xelatê. Peyvên hevala Çîçek dilê Ferhat geş dike. Bi vê bersivê keyfa wî gelekî xweş dike. Ferhat dibêje ji xwe her ev in mebestên me. Heyfa bav û bapîran wê vebin bi destên me. Ruhê Şêx Evdirehman raserî serê me ye. Li seranserê Bohtan ewbask û perê me ye. Gerîlayên li ser rê cihê xwe baş digirin. Li bendêne bêdeng in çûk ji ber wan nafirin. Cemse dikişin û tên ta dikevin çemberê. Her du alî girtî ne kes nikare jê derê. Piling fîşeka yekê davê sîngê fermandar. Cama cîbê hûr dike bi ser hev de tîne xwar. Leşker hew dibînin ku xurrên dikeve çekan. Cemse dibin tar û mar ji gule û fîşekan. Rast û çep dikevin ber êrîşa hêzên çekdar. Deştek hişk û ziwa ye, ne gazî ye ne hewar. Şervanê roketavêj cîbê zû dineqîne, roketê li nîvê wê dide û diteqîne. Cîba Yawiz Bînbaşî evê bê ol û îman, Pijaqên wê rast û çep bilind dibin asîman. Ji ber derba roketê ew ji cîbê dipeke. Kesek ji ber fîşekan neşê çavê xwe veke. Gerîlla pir bi lez xwe digihînin termê wî. Dişawite bi hev re ser û çav û çermê wî. Bilind dibe keldûman ji nav tirembêla wî şervan li ser radikin sîtan û bêtêla wî. Bînbaşî û yûzbaşî vê germa havînê de û steymên jî di nav de tên kuştin kemînê de. Ji leşker bigire ta ûnbaşî û çawîşan di meydana cengê de dibin jar û perîşan. Hê neh çekên din jî ew radikin ji ser terman, Ji bo paşvekişînê piling nû dide ferman. Di nava leşker de pir hene kuştî û kelaş piştî fermana piling gerîla xwe didin paş. Di kemînên wiha de bi her reng û awayî êrîş dikin gerîla bi terzekî fedayî. Cebarê Mêrdînî jî wek sembola egîdan sed mixabin dikeve nav karwanê şehîdan. Nalên û qîrînek tê ji leşkerên birîndar, gazî dayîkan dikin bi fîxan û sed hewar. Çeka hevalê Cebar şervan zûka radikin, kefiyeke reşbelek ser termê wî dadikin. Li ser hevalê Cebar kesek nakeve şînê, lê wî di dilê xwe de dikin stêrka vejînê. Dibêjin li gerdûnê tak û jiyan bimeşe, giyanê şehîd ji bo me şewqa herî geş e. Qemiyaye rûyê axê ji ber tîrêjên rojê, meydana şer ji germa dibe mînanî dojê. Ji cihê kemînê hê radibe dûmanek reş. Gerîlla dûr dikevin geh bi baz û geh bi meş. Dawindawin ji çavê xwefiroş û qeleşan xwe zû digihînin ew nav daristanên beşan. Dewlet ku pê dihese yekser dîn û har dibe. Wek barazê li nava bax û rezan kar bibe. Bi balefirên cengê, bi tangan û bi topan Çiya û baniyan tev dikin wêran û xopan. Bi çekan wek teyrokê rast û çep direşînin. Dişawitin hişk û tar şikeftan hildiweşînin. Leşkerên tirk hêj dibin dikevin qefteleftê. Bi ti rengî nikarin gerîla bînin zeftê. Lê hemberî gerîla ti encamê nagirin. Piştî vê bi çend rojan bi paş ve dizevirin. Mixabin li her derê rewş êdî ne aram e. Li ser serê gelê Kurd zulm û zor berdewam e. Ev levbazî bi giştî li çar hêlan deng dide. Dilê welatperweran mîna gulan reng dide. Fermandar û ev leşker dema ku têne kuştin, tirs li ser dilê Kurdan bi yek carê tê şuştin. Cara yekê derb dixwin serbazên paye bilind şahiyeke veşartî dikeve bajar û gund. Berê eger bişkokek ji cendirmekî veba gundek dişawiltandin sûcdar heba û neba. Ew welat bi tevayî dianîn ber wêranê, kesî nedikarî bêje weyla li min dêranê.